First things first, omwaka amatunda nigo. Iko bono officially naye the chairperson of the council of elders. I am the chairperson korwa omwaka elfu mbili na sita Mpaka bono igo.
mpaka bono lakini nabo gekorosia. Bono nore nekero omonto gose asirire, Ehe. gose arwarire, otokogenda ekenyoro ase arwete onye nyecheki aye iga, twamanya ng'a oe nyarebe orwete oye. Naki bono mwataka togokora. Rangeria abagaka aba. Ntoisanetie iga eh, ng'a omoroche eriorango eria terimo, aye nyarebe tiga nyarebe atorore. Ee bono. Naende rinde ndiro, Aya. eh, gose bateba ee. Eh, mokwana Bono, ara. bono abeire mokwana ora abeire babere Twa- objective number one nokobeka abagusi amo obe elders Sibere makego na baba.
Mbuya mono sana. Ndiri korwa anta ba. Bono gusika ring'ana ndiro riaretire rieta ndiro riaretire Tebe omochando sana omonogere. Mbuya mono sana abagusii mwensi pi motorigeretie rero nagokire sana goika ase omogaka Matundira ntwabate interview mweso onde na omogaka Nyambane korwa ase Nyambane tokanyora ng'a ase naro tware gokwama kidogo bono rero. yanyarekante ng'a buna mwasabete ng'a achiete ngarigia omogaka matundura rero twamonyorire. Omogaka matundura, mbuya mono sana ase ogotoriba goika bogo. Mbuya mono, mbuya mono.
Ngwani, naki onde- Naye mbuya mono ase okoamwa ng'a tiga ocha gokwana naintwe Eh. ase rituko ria rero. Eh, bono.
Nabo togokoiraneria mbuya mono. Eh, Eh, karibu sana. eh, mbuya mono.
Omanyete omogaka obi o Kariba. Ntobaini titwagamba naye botambe ekero ntokoganetie mono sana. Asante. Eh bono.
First things first. Mm. Omwaka matundura nigo.
Omwaka matundura. Ehe. Oyo no no mwana bwa araka. Okay. Araka nero tata ase ekenyoro giaito aiga. Mm. Na nere iga are oyo bwa okari. Mm -hmm. Nabo obochifu. Ngakora buna esenior chief nyuma y'emiaka emerongo ebere. Kai. Na ekero nakora omweri bw'omwaka elfu mbiri na, na mbiri, elfu mbiri na tatu, tore nka iga bono, ngakora emetienyi meke, Ngachorwa neserekari nkoba edirector ya Peretorium Board of Kenya.
Igo ase naba Nakuru emiaka ng'a ene. Ekero nakora korwa ororo engaki nere eyio konde Nakuru twarosetie ekeombe gekorwa ng'a Abagusii Cultural and Development Council gose Abagusii Council of Elders.
Otwakerosetie mwaka eribu mbiri na sita. Otienyi o kabere. Inche ninkorete e degree ya peace and conflict korwa mwaka elfu mbili na kumi na inne mpaka kumi na saba naete gokora graduation. Neyete riria riria chisarifeti chikoerwa etirisa, intwe toikare ase ekerogo mpaka biganiaruka ekerasini. Mogasomigwa pi. Ogosomigwa boria mbwate chi transcript iga chionsi emiaka ene buna tosomete amang'ana a peace and conflict. Edigiri eyio iga ebwate ebinto ebinge bi ase line eyio nigo tokayekora. Ekero twakogora naro tingomanya emebango ya Nyasae ekaira emetienyi sita. Nkanyora ngochorwa na Uhuru koba ecomisioner ya ya PPI.
Eria nimbete ecomisioner for two years emiaka ebere.
Ntarachi kogenda edigiri eye.

Ebi bari bonsi birincheng'irete oo bono, pi, bonsi Kai. bare zaidi ya mia mbili. Eh, So rende ebi nabio ndakwane bike ase Igoro yago bono. ase ase igoro yane.
Iko bono officially naye the chairperson of the council of elders. Am the chairperson Aha. korwa omwaka elfu mbili na sita Mpaka bono igo. mpaka bono lakini nabo gekorosia. Eh. Bono nachire gotebia abanto baito nei- nabo nkwanana naye na obomaene nkobatebie inde. Ehe. Mbatebie tiga tochenchi tiga tora bante karati gake. gati gake, Eh. ekara togendie akeo, Mm. nkiang'o? Ntoigwanaine, Eh. intwe ntori korwanerera bogambi obo. Ah, ah. Mm-mm. Ah. Naende ntori gokwanana bobe, oboene pi nochi kobwatia, Aha. nabo okorora tosikaine buna ekeombe.
Bono, ekero mogochora abagambi baino, naki moche mogokora?
ase ekeombe eki giaito. Eh, buna bono tebe Bono muchairman. otwachete tokamua riomochakano Eh. togateba ntwe ntogokora go- gokora ogochora buna oko bwa egesiasa Eh, ah. ng'a beka amagoko igoro Eh. beka inse Eh. beka chitebe Eh, eh, na ayande na ayande eh, nabo kobwata In- esimi. intwe Eh, intwe bono eraba iga. eh, eh. intwe otogokora egento kora consensus Mokoigwanana.
otokogenda iga toigwanana ng'aki atakoraba mokwa tari mokwa ekoyo nere mwarora buya ee nabo mwaitabire mwensi gochia ee riteka isano tokorete intwe togokora consensus korumwa korwa erio mpaka bono etana gotwara kong'usana na etana gotwara amang'ana ande nonye na ekero omonto gose asirire gose arwarire otokogenda ekenyoro ase arwete onye nyecheki aye iga twamanya ng'a oye nyarebe orwete oye naki bono mwataka togokora rangeria abagaka aba Ntoisaneti iga eh, mwa- mwaroche eh, eri oranga erieta erimo, eh, enyare batiga enyare batorere. Eh, bono. Naende rinde ndiro, Aya.
eh, eh, gose bateba eh. Eh, mokwana Bono- ara. bono abeire mokwano ara abeire babere twarigwa enchera ya- ya- ya- yokoigwana iga Eh. twakora ase oyomo twateba iga egento egento okoreti eh. Igo. Abanto bakumenya ki ndimo oyokora rende ogochora kora kwo. Orokia oko. Intwe twakorire. Igo mokoigwanana.
Intwe nkonsa ase ase togokora. Okay.
Eh. Apart from a chairperson. Mm. Ende mbantu kimobwate ebirogo kibiro. Ebirogo bono goetera registrar of societies goika motware ebirogo bionsi. Okay. Nabo tobwate omochairman. Uh -huh. Ne vice chairman. Uh -huh. Nabo tobwate secretary. ne assistant secretary, nabo tobwate treasurer na oyo okomobwatia, igo tobwate ebirugi ebi bionsi mpaka organising secretary, igo ntobibwate. Eh. Naende tobwate estructure aro ase ekeombe eke, nkeri mbe bosa igo bosa igo, nabo kebwate estructure yaye, korwa igoro kabisa ase tokoroka regional, Ehe. regional igo tokoyeroka ase eng'encho tore Kisii na Nyamira. na Nyamira na gochia isiko, Ehe. twayeroka eh regional. Bono ekero tore ase region eye ntobwate chisub county chibwate ecommittee yaye. Ntobwate mpaka eward ebwate ecommittee yaye. So togendete mpaka inse mpaka inse mpaka togakora. Igo tobwate chicommittee chinyinge. Naende egento kere giogokumia ase Kenya, intwe ekeombe giaito ecommittee egotwara abanto eleven. Eleven batato goika babe abang'ina. goika. Iga abang'ina mbaroo. Abang'ina mbaroo. Kai.
Chire ebeyi chionsi bakaara inse. Abang'ina mbaroo.
Abang'ina mbaroo. Okay. Bono eye bagocha na kobeka a constitution ya 210 ye, I mean ye 210. Mwanyetang'anerete.
Intwe 06 twaberete. Naende ekeombe gete intwe nkebwate a constitution. Tokobwatiti sana. Togotobogeri rahisi iga, ntomanyete ng'a econstitution yaito egoteba iga, ase econstitution eye, ntobwate ntobwate objectives, objective number one, nokobeka abagusii amo. Number one. Number one. Bono ekero ogosukuma gochia esiasa ng'a ng'ai tabagochia ase nyarebe, ogosaria.
ara ara bono ogosaria. Eeh. Except.

So ntobwate branches isiko, naende chionsi pi nabo chiransare bo, gocha ase ekeombe ki'ekeene kiabo. Ase aye bore Eh, chairperson. eh, naende tosikaine buya. Okay. Intwe bi amang'ana aria yakonda kong'usana na akona kobeka ayande, ntoiyo. America gwateba mbakare obora. America, America tiga ngoteba egento baete bagakora. Ehe. Ebatwarete acha ne- ne ekeombe eke. Ehe. Ekero batwara acha, omomura orenge emiaka 27, na oyonde 31, Bagatoboria ng'a tigatwarire aacha nekeombe, ekiagera aari bosio intwe twachagete ng'a abanto babeire abanene gochakera forty five, emiaka forty five gochia igoro. Nyasae agacha, twarenge amo, yare namba ishirini na tatu ase ekeombe kiaito kebwate abanto chilifu sarasini bono, over thirty, membership yaito ere over thirty thousand bono, Nyasae are twenty three. Agatotebia, Yaya, abanto baito abake nabwo bare abange, sukia emiaka eye ense, basoe bweri ime. Togacha 35. Bono togachakera 35. Bono baria ba America bamanye gotoboria, intwe oyomo are 27 oyonde are 31, intwe ng'ai tokobera ekiara ntore nacha nekeombe giaito? Togacha nere tokarangerania twensi Nyamira na Kisii, naki togokora? Nari twaamwete togateba ng'a bono obo togochakera ase ekebanda gegochakera 18. 18 Aha. gotiira bakoba members Okay. mpaka 34 Ehe. abanto ri- mbari gosoa committee Ah, ah. lakini ebirengereri babibwate they are committee me- they are, eh, they are members Eh, bono. they are members gochakera 18 Nabo bakoba members.
nabo bakoba members Eh. so ebirengereri babwate mbakobiru Eh, bono. nabo bakobiru naende twabirigereria Iga. ogoika 35 ekomiti Nabo agosoa ekomiti.
Bono nagosoa ekomiti.
Oo. Igo nabo twe- nabo tobangete kwenda yaito iga. Igo bono aba US basoire mbaro. Basoete, Igo bono buna ekero omosubati oria oye ogwekwa erendeeee eke- ekerogo Obo Congress, oria. owa Minnesota. Tacha iga iga tokomobekera eyanga moino iga iga ekwende rigoma. Eeh. Eh. Igo bono atometwe ng'a, Genda ase chielders, tochake roro. Erio bagosesenia. Aria ase okoung'a ogoseseni gose gotwera amate, na gwatwerwa amate, tari ng'a two, tari igo. Igo gokwanwa buya na elders, batebe mokwane omonto omuya, ntomosigete, sokoro yaye iga arenge iga, bagokwane yaani amang'ana aria amaya, amang'ana aria asaberwe.

obwanchani ase chinka, mamake sure ng'a abagusii bare ng'umbu na bare America abare buna ekuru ng'amo bare, mobwate enchera ende mokogoka moshahara gose mogo appreciate ne community. Yaya, Eh, intwe togokora egasi ya bosa. egasi ya bosa. Eh bono, intwe mbobwati.
Onye naende gochibana yachibwate, Eh. ganga otugasi, ganga noo amatunda aroseti goka kare. Bono omonto aachie gocha onyora ng'a nabo kiomete iga, amatunda akana gokora, amatunda mbare bakoagaga gocha, naende oteba ng'a omanyete, omanyete omogaka oyo nimobuete bono ninche ndakore iga na iga na iga, sawa inchuo, inchuo, inchuo aya naende ekabe nonye na efasi yaye, ekaba achia korigereria, gento nkira,
twanyora tochia ng'a rende bono achia gochia, obora. Igo nokwerwa bono. Iga ere egasi ya okwerwa exactly. Ee bono. Iga ere egasi ya okwerwa gokonya abanto baino na koeana na ebirengererio na gokonya na ayagwenerete. Oo. Igo igo ntori ase ase amaakano ya aya.
Bono gose iga ring'ana ndiro riaretire rieta ndiro riaretire. tebe omochando sana omonogeri, gose titwanyare gotwara omonogeri? Ee ntobwate. Bono igoro y'omonogeri, igo okorora abanto abange mbari manyeti ng'a nkento ki ba- Nkento ki ekio. nkento ki. Eki naki rero abanto baito komanya abagusii omonogeri ninki? Yaani erio onye onye batagete komanya, bakemanya korwa asende rero. Rero. ekiagera naende tinkong'ainereria, naende tinkomenta, tinkobeka chumbi, tinkobeka sukari. Ndio. Inche ndakwane buna namanyire, naende nimanyete, namanyire korwa ase abamanyete mono, mara kabere, mara gatato kombua, ekio emineti, ekero gokwana espokesman. Bono. Abanto mbagakagire ng'a kinde ekerogo eke Naye inde omorege. ninche, Eh. inche yaye. Aha. Naende tingo qualify. Ah, ah. Ah, tingong'ainereria ng'a ninqualify ase ekerogo eki no. Ekiagera nkoigwa gote, ekiagera onye tokomanya erol, Ah. okomanya erol ye ye spokesman, Aha. riria nabo okomanya ng'a ogoqualify. kabisa.
Lakini onye toramanye erooro riaria bono rende rigo ogokwa na kobori bosa igo tu, okobori bosa igo. Igo ntwabwate omonogoria are korokwa Nyachae. Nyachae. Nyachae tachoretu banto bagendete egetuo gochora, ng'a Nyachae na nyarebe gose ki. Kerogo keria nkeri gochorwa gaki, yaya. Naki egose. Kerogo keria nkeri gochorwa. Igo enke omonto obwate abanto baye. gose obwate ekenyoro kiabo, agoteba ng'a rende tingocha kogenda tore bo obasimimu bwaria, gose bo egetutu moino iga aria, komana. Tokogenda oo, buna ng'o tokogenda? Mokwa, matunda, nyarebe, nyarebe. Ng'o ogochi gotokwanera? Goika mochore, onye kwana koigwa ogokumana okwo buna gokoba, goika mochore omonto oyomo ng'a oyo aye naye ogokwana, okwana iga, naye naye omomente, omoko omokwere oberie. Tari kera omonto ng'a ng'a bono nkorakwana nde, yaya, ngochora more ng'a ogoenda abakwanere igoro ya eng'ana eyio mokogenda ya okomana kwa mfano eywo twarwa omofano. Bono omomokia enyache yaye iga aitaberetwe nabanto gosiria automatic. Tiga abe omokwaneri oito naende, onye okoboria obogambi obwo obonene, Tiga abe. that is the time Ehe. bono o- okonogera gochete gocha ime mwaka elfu mbili na mbili. Eh. Magega yaye kana kororekana buna atagete ne chikampeni echi nkiang'o, eh, tiga abe igo naende atokwanere. Igo. Akaba omokwaneri omotang'ani. Eh. Bono ng'aki abe omokwaneri omotang'ani, nigo togotaka konyora omonto ore ekewango keria kia national, goika obe national, omanye konyora ribaga ogokonya gose komanya amang'ana y'abanto baino. igo. Obokong'u babwate onye nobwe bwa nyagetari, gose nobwo oboremi, gose inki ang'o, bono naye ogokwana amang'ana aria igo aria ase nase ono ekiagera aye kore igoro aria, obwate ekerogo ekenene, Igo. nabo ogokwana na epresident, nabo ogokwana na ePS, nabo ogokwana na eminister, igoro ye ng'a iga aria omosumba okonokara, gose kiang'o ki yaani ogoconnect national. n'ecommunity yaino, Ee, national ne n'ecommunity community yaino. yaino. Ee bono. Bono togoconnect national n'ecommunity yaino from korwa ekegia inse. Ah, ah. I Mpaka think obeke bo- igoro. bono kwarorire buna matunda akorwa. Ee. Matunda oyo nagoconnect ne- ne- ne- na- na- na Ruto. Aya. Aya. Bono- Timaeti nonye enchera egochio. Gochia obe igoro.
Goika obe igoro aria.
Ee. Nari orakonye bono abanto aba baino ng'a ing'o otokwanera ring'ana eri buna bono nari echae, Eh. inchae chicha chibesa chinke. Eh. Aria bono oria o igoro nari bono agokwana ng'a obisiki eria Bosii. egodiri namang'ana echae. Eh, bono. Inki ekoera bono ase eye agwete? Ehe. Omokwaneri oino akwane at that level. Eh. Bono mokomanya ng'a ring'ana eri rire nogotochanda, twariaeire omokwaneri oito, Ehe. tiga aborie esirika, Eserikari. eserekari, Ehe. gose onye ne ekampani ekare gokora ayebori. Mm. Bono eroori y'omokwaneri goika abe ekewango keria kia igoro aconnecti korwa igoro aria na ekwerende na ecommunity yaino. Onye nemechando ero aye report igoro aria onye nki ang'o ee abachumbe mbaroo mbabwate eraini yabo. Lakini ring'ana ndire rikobatuoma mwensi iga buna bono eri riecha aye. Tiagusia engima. Ne ri'ekonsi yonsi eyemo Yaya. igere eria omogusia ase abeta. Kera ase. Na rinde ndire riraache gose ya outbreak ya gento gete, bono oria karo ka- ka- karoo nabagokwana aria. Igo eyio nere erole yo- yoria ogokora ekwerende na mono mono onye ekonyarekana taba omwanasiasa. Taba omwanasiasa. Ekiagera bono ere nabwate abanto anchete Na nabatatagete.
na abatatageti.
Igo mono Bono ng'aki mono. okobagwakirisa rende gochia ase eraini eyio. Eh. Eeh naye no- nopima, Eh. onye ne community gwateba okogwakirisa gojia ase national government, Ehe. aiga nkaa Eh. nebwate omokwaneri, gakorokwa egavana.
Kaa bosongo. Kisi- Nkaa iga neba Nyamira neba ne- ne- neba Kisumu. Ehe. Ero tomanyete ng'a omonto ogokwana otogonya aiga ase county eye, Gavana.
No- nokwane goetania gavana one siri Simbarati. ase ekaunti. Aya. To yaya. Mm. Bono oria nere omokwaneri omone, Omonene. ere omokwaneri omonene. Mhm. Bono ekiagera buna bono, o- ora bono ni- i- ni- i- bono tokomanya goconnect two ac- actually goteba the truth. Tokomanya goconnect echi ibere. Na ekero egento natebera ng'a onye ekonyarekana, nabo arabe tabe omwanasiasa, ekiagera nabwate unless obwate eposition ya eria national ero bono, Eh. onye ore gose ne president, ore ekerogo kere igoro aria, Wa minister. gose eminister Eh.
are igoro aria, Aha. bono ere nabo ara connect korwa are ne ne community. Aha. Yeah.
Bono igo simbarati tari monogerio Gusii, lakini omogeni- monogerio Kisii County. According ne ekanso eye ite. Ekanso. Itari bono matundura. Ah, ah, Eh, eh, ita- ekanso.
Bono ekanso eye ite are emanyete ng'aki Eh. ase tobegete esima yaito yonsi Ehe, na ase simba. ase Simba.
Eh.
Gusii, Nere- Gusii, buna- Kisii buna- County.
Buna egabana yaito. Eh, Naende aro ntori gokorecheche, omanyete ebinto binde mbire bikorache iga biacha buna bigocha. Lakini intwe kanso eye teri gosoa ebio, aa, intwe tomanyete ng'a goika tobeke amasikani ase oria, goika tobeke amasikani ase omogaka gete, goika tobeke amasikani ase omochumba oito, abanto baria baito abarai. Goika basikwe.
Abwo yamanya go- bamanya gotereria kwanywa bakoramana ase omokuta, Mokutano. oyio na obosoku obonene. Obosoku obonene. Oboseku obonene, to- oko- okoram- omora- oyio naba naba nonya na omo MCA, kwagenda kwamorama tu ase abanto igoro iga, oria tari ere kwarama, Abanto abanto baria bamwe. bamochorete. Taibo? Eeh.
Ehe.
Nabo tokoye interpret igo, igo na abanto baria bamochorete igo kwarora igo mbamanyeti gento bare gokora, aye mbamanyete eki bare gokora ase ore. So tiga torue amasikani, iga eng'ene eng'ana enene bono aa, amasikani aba neba nonya na oyokonogera abwo gochia igoro, lakini tomoe amasikani.